העלאו מיסטער מענדעל. גוט שבת. אין אלגעמיין האלט איך נישט פון זאגן עני דרשות אר ספיטשעס ווען א שמחה, נאר אזוי ווי ס'איז ביי מיין זון האב איך נישט קיין ברירה ליך זאגן אפאר ווערטער. עם איי דואינג גוד? יו אר פערפעקט. די וואכעדיגע סדרה שטייט ואברהם זקן בא בימים בעזהשם ברכת אברהם בקהל, דער אייבערשטער האט אים געגעבן א ברכה פון בקהל, בקהל זאגט רשי בגמטריא בן, וכיוון שיש לו בן צריך להשיאו אישה, דאס איז די ברכה וואס דער אייבערשטער האט געגעבן פאר אברהמ'ן, דער הייליגער זיידע דער ישמח משה שטעלט זיך. זאגט ער א מדרש ס'איז דא ועד השם ברך את אברהם בהקהל, זאגט ער איז דא א מדרש אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה, א מענטש זאל זיך נישט געזעגענען מיט זיין חבר נאר מיט א תורה'דיג ווארט. איז ממילא איז דאך דא א מדרש, עמער זעהן וואס דער מדרש מיינט. אחוץ אלעמען ווייס מיר אונז אז די ברכה פון אייבערשטן אין הימל איז דא אסאך שטיגן פון די ברכות, ס'איז דא שטאפלען, ס'איז דא א קלענערע, ס'איז דא א גרעסערע, ס'איז דא א מיטל, איז דא א גרעסערע. די ברכה וואס דער אייבערשטער גיט פאר איינעם אז ער זאל עס קענען ווייטער אויכעט געבן, מוז עס זיין א זאך וואס ס'גייט אריין און אינעם מענטש, און אויף ענגליש זאגט מען די דזשינס פונעם מענטש, כדי ער זאל עס קענען ווייטער געבן. נו, דער אייבישטער גייט נישט געבן סתם א ברכה ווייל עס איז אברהם צו יצחק צו יעקב, איז קודם צערגייט דער אייבישטער אליין פאר זיך, מאכט ער זיכער אז דער מענטש קען זיין אן איש אלקים, פארוואס? אויסצופירן דעם אייבערשטנ'ס שליחות מוז מען זיין אן איש אלוקים. האט דער אייבערשטער גענומען אברהם אבינו'ן און האט אים אדורכגעלאזט אדורך גיין עשרה נסיונות. צען נסיונות האט ער אים געלאזט אדורך גיין. ס'איז נאך נישט געווען גענוג, האט ער אים נאך געהייסן אריין געווארפן אין קאלעך אויוון, און איז ארויס געגאנגען נאך א נסיון. איז א סימן אז פאר איינעם אז ער האט דאס אלעס מיטגעמאכט האט דער אייבערשטער געקריגן צוטרוי, האט דער אייבערשטער געקריגן צוטרוי צו איהם אז אויף איהם קען ער געטרויען אז ער זאל זיינע ברכות ווייטער איבערפירן, אזוי ווי מען געפינט מיר טאקע אז אברהם אבינו וואס ער האט אויפגעטאן, ער האט דאך אדורכגעגאנגען די אלע גלות'ן מיט די אלע זאכן, און א ברוך השם מיט אלעם א מצליח געוועזן יצחק אבינו. יצחק איז געגאנגען צו דער עקידה האט ער זיך געבעטן צום פאטער שנעל שנעל שנעל פארוואס ער האט געוואלט מקיים זיין די מצוה פון ציווי פונעם אייבערשטן ממילא קען מען פארשטיין אז ס'איז אריין געגאנגען אין זיינע דזשינס הייסט עס אויף ענגליש אז ער וועט עס קענען ווייטער געבן

זיכער זיין אז ער קען זיי איבערגעבן אז זיי זאלן ווערן אזוי ווי מלאכים אז זיי זאלן קענען אלעס ווייטער פירן. מורי ורבותי, איך וויל ענק עפעס זאגן. איך ווייס נישט איך ווייס נישט וואס איך טוה דא, איך בין איך בין געבוירן מיט א קורצערן פיס איינער פון אנדערן מיט פינף און א האלב אינטשעס. כ'בין אריין געקומען, דאס ערשטע איז געוועזן דער עססמענט ווען מ'האט אונז געפירט אין דער געטא, האט ער אויף מיר ארויף געלייגט א שווער אויג און האט מיך געלאזט נאך א וואגן נאך לויפן אכט קילאמעטער, שיינער נסיון, כ'בין אנגעקומען אויף אושוויץ, קינדערלעך זיסע, כ'ווייס נישט ווי אזוי נאר ווען מ'האט געמאכט די סעלעקשאנס אויף אַן אופֿן האָט זיך געשטעלט עפּעס אַ שטיין אונטער מײַן פֿיס, און מענגעלע האָט נישט באַמערקט, און ברוך-השם, איך בין אַדורכגעגאַנגען. נו, מײנסטו דאָך שוין ביסט שפּאָטער, ניין? איז מען געגאַנגען און מע האָט גענומען אויף קאָמאַנדעס צו אַרבעטן. אַוואָס, הקדוש-ברוך-הוא, מע האָט מיך אַרײַנגעשטעלט אויף אַ קאָמאַנדע, און דער עס-עס מאן האט עס באמערקט אז איך שלעפ זיך אויף א פיס, האט מען מיך אריינגעווארפן אין אוישוויץ, איז געוועזן איין באראק, איז געוועזן דאס איז געוועזן פאר מענטשן וואס דאס איז געהייסן די באד, דארט האט מען אריינגעלייגט מענטשן ביז ס'איז דא א טראנספארט און מ'האט זיי אוועקגעפירט, מיך אריינגעווארפן אהין, איך האב געהאט צוויי ברודערס אין אוישוויץ און זיי האבן געארבעט אין די קאמאנדא. אין דער גערטנערײַ, הײסט, אַם סאַרי, זײ האָבן געאַרבעט אין דער גערטנערײַ. זײ האָבן געהאַט גראַדע אַ פּױלישן קאַפּ, אױך געװען זײער גוט. און זײ זענען צוריקגעקומען פֿון דער אַרבעט, האָבן זײ באַמערקט, אַז מע האָט מיך אַרײַנגעװאָרפֿן אין דאָס, איז געגאַנגען דער קאַפּ און האָט מיך אַרױסגענומען. קינדער, ווי האט מען ארויסגענומען דעם חרייגלייט נישט רב קאמאנדא? נישט רב קאמאנדא איז געוועזן קאפלס וואס האבן געזינדיגט, עס עס מענער וואס האבן געזינדיגט, פאררעטער וואס האבן געזינדיגט. כ'האב באמערקט דער עס עס מען איז גאנען אין דער קאמאנדא קוקן וואס עס טוט זיך, האב איך זיך אריינגעלייגט אין יענער אין א גריב פון וואסער און דארט געלעגן שעה'ן לאנג ביז ער איז אדורך געגאנגען און אזוי בין איך ארויס געקומען. נישט גענוג, כ'האב נישט געהאט וואו צו גיין און קיין קאמאנדא ארבעטן מער, איז דא געוועזן א קאפעל, וואס ער האט געהייסן ראזענבערג, א סולישער איד, און ער איז געווען א שטיקל שותף מיט מיין טאטן. אזוי ווי ער האט מיך געזען, האט ער געזאגט, איך נעם דיך אריין אין מיין קאמאנדא. דו קום אין מיין קאמאנדא. שוין גוט, גיין אין די קאמאנדא, וואס ברויכסטו עפעס בעסערס פון דעם? איך אריינגענומען, זייער גוט, א שיינעם טאג, געארבעט אפאר וואכן, קומט ער און ער זאגט מיך דוד איך וויל דיר עפעס זאגן, היינט נאכט העט מען דיך רופן צו רעפארט, וואס איז? דער עס עס מאן האט געטראפן קאכן עפעס, קאכן? נו וואס האב איך געזאלט זאגן, האב איך אים געזאגט דאס איז דיין, פארוואס? דו גייסט דאך פון דא זיכער נישט ארויס קיין לעבעדיגער. די אנדערע אפשר יא, אבער זיך מיישב געוועזן אז דאס בעסטע איז צו זאגן אז ס'איז דיין. כ'האב נישט געהאט קיין ברירה. קינדער איך וויל ס'זאל צוויסן, איך בין ברוך השם דא אבער ער איז נישטא. אז דער אייבערשטער האט געהייסן מ'זאל בלייבן לעבן איז מען געבליבן לעבן. מ'האט געמאכט סעלעקציעס ווען ס'איז אנגעקומען טראנספארטן, טאקע פון אונגארן און פון בעלגיע און פון די אלע מדינות זענען דעמאלטס אנגעהויבן צו קומען טראנספארטן, האט מען אונז ארויסגעגעבן א באפעל, פון דעם טראנספארט נעמט מען אראפ טויזנט מענטשן, די רעסט האט מען אלע געפירט אין די גאז קאמער. פאר די טויזנט מענטשן האט מען געמוזט מאכן פלאץ, האט מען, האט מען, האט מען. געמאכט א סעלעקציע און די וואס זענען געוועזן שוואכער די האט מען ארויסגענומען און פארטאגס האט מען זיך שוין געפירט אויף די אוטאס. איך האב געוואוינט אין א זעקס מיין שטובן דיסטריקט ווען א פויליש יונגע דזשעק ער איז געווען זייער א פיין יונגל און איך האב זיך זייער גוט מיט אים באפריינדעט גראדע געווען א פיין יונגל. צו מאכן ענק די מעשה בקיצור, מ'האט זיך געברויכט אויסצוטאן נאקעט, מ'האט דאך נישט געהאט נאר א רעקל מיט אפאר הויזן, און מ'האט געמוזט אדורך גיין אויף די פלאר איז געווען אזאנע ראטשעס, ווייסט זיך ווען די גייסט אין די מקווה טרעט מען נישט אויף די פלאסט אויף די פלאסטער, נאר ס'דא אזאנע האלצערנע ראטשעס, האב איך זיך אראפגעשטעלט ביי די טיר, כ'האב געווארט ביז דער עולם איז געגאנגען, נאך האב איך אנגעהויבן צו לויפן, אין די מיט איז געווען מענגעלע, מענגעלע, און און און ער האט ארויס געשלעפט, מען האט אראפגעשריבן דעם נאמבער, איך האב זיך א דרך געדרייט, און כ'האב זיך אראפגעשטעלט ביי די טיר אנצוטוען זיך, אנצוטוען זיך. און אזוי ווי אזוי ווי כ'האב זיך אנגעטאן האט מען אפגעשטעלט די ליין און די סערס זענען געגאנגען מיך זוכן און איך בין דארט געשטאנען האב איך געהערט ווי זיי האבן געזאגט דעם שוויינהונט וועלן מיר נאך פינדן. ס'איז געווען קאושוויץ אוישוויץ איז געווען אַכצן טויזנט מענער סאו ס'איז נישט געווען אזוי די צו מאכן די מעשה בקיצור מען האט מיך געזוכט אַכט טאג אַכט טאג איך האב אויסמארשירט אין די ערשטע רייע דער ערשטער מענטש דארט איז עס נישט איינגעפאלן צו גיין קוקן וואס כ'האב פארגעסן, וואס כ'האב פארגעסן, ווען, ווען, ווען מיין, מיין, דער ראזענבערג האט מען דאך מיך גערופן צו רעפארט, געקומען אויף דער נאכט, זעמיר געווען אפשר פופצן צו זעכצן אירע, וואס מ'האט, דארט האט מען עס אויך דאן, אבער פינף און צוואנציג שטעקנס אבער אויפהענגען, אבער כ'ווייס דארט אוועקשיקן אין דער זייט אריין, דארט איז קיינער נישט ארויסגעגאנגען לעבעדיג. איך בין צוגעקומען, כ'האב זיך געמאלדן, הער לאגערפירער, א צען טויזנט דרײַ הונדערט צוויי און פֿופֿציק מעלדעט זיך צו רעפארט. דער האט מיך אנגעקוקט, דאס ווען רודאלף העס, איך האב געוואלט גיין צו זיין טרייעל, אַז איך זאָל אײדער זאָגן, מע זאָל אים באַפֿרײַען. ער האָט מיך אָנגעקוקט, װאָס האָט פּאַסירט, װײס איך נישט. װאָס האָסטו געמאַכט, דו שװײַנהונט? הער לאַגער-פֿירער, איך װאַר בײַ מײַן אַרבײט. איך בין דורכגעגאַנגען, האָב איך געזען קאַרטאָפֿל-שאַלן אין מיסט, האָב איך דאָס אױפֿגעהולט, איך האָב עס הינגעשטעלט קאָכן. איך האב גערעכנעט ווען איך צוריק קום וועל איך דאס אויפהערן. ער קוקט אויף מיר און קוקט אויף מיר און קוקט אויף מיר, האט ער גענומען די פאפיר און האט עס צוריסן, זאגט דו שוויין הונט גיי ארויס פון מיר! און ער האט מיך באפרייט, אזאנס איז נישט געווען אין די וועלט, קען נישט זיין אז אויף דעם איז נישט געווען קיין סיבות, דאס איז אלעס געוועזן. נסיונות וואס איך בין אדורך געגאנגען צו האבן קינדערלעך זיסע וואס טוה איך דא? וואס טוה איך דא? א פיס האב איך נישט קיין גאנצן. אדורך גאנגען בין איך די אלע נסיונות, אלא מאי דאך א סימן אז דער אייבערשטער האט געוואלט איך זאל דא זיין, איך זאל זוכה זיין צו קענען אויפשטעלן א א א דור ישרים, פיינע משפחות און אלעס.

וואס כ'האב פארגעסן וואס כ'האב פארגעסן צו באמערקן זייער אן אינטערעסאנטע זאך, איך בין באפרייט געווארן אין פאקינג, אין פאקינג זעמער געווען צוויי חדשים און זעמער געגאנגען מ'האט געבויעט א לופט פעלד, א לופט וואף האמער געבויעט, און גייענדיג צו דער ארבעט הער איך איינער פון די עס עס ער רעדט אונגאריש. און איך האב זיך נישט געשעמט, איך האב נישט מורא געהאט, וואס איז מיר געווען א נפקא מינה, האב איך אים געזאגט פון וואנעט קומסטו אז דו קענסט אונגאריש? זאגט פון וואנעט קומסטו? האב איך אריינגעלאזט זיך מיטן אין אזא געשפרעך, און כ'האב אים געפרעגט, כ'האב אים געפרעגט צו זיי האבן אלעס וואס מען ברויך, האט ער מיר געזאגט ס'איז שוין די לעצטע וואכן און זיי האבן אויך נישט וואס צו פרעסן. האב איך אים געזאגט איך מאך דיר א פראפאזישן, דו נעם מיך און לאמיר גיין אריין אין דארף, אונז זעמיר אדורך געגאנגען א דארף האט עס געהייסן קירכהיים, צו דער לופט פעלד פונעם לאגער, און דער לאגער איז געווען אין פאקינג, און דער לופטוואפע איז געווען אביסעלע א אכט צען קילאמעטער ווייטער, און מ'איז אדורך געגאנגען א וועלדל, און דארטן איז מען אנגע איז אדורכגעגאנגען א דארף און דארט האט מען געבויעט א לופטוואפע, דארט זענען זיי אראפגעקומען דאס האב איך אים געזאגט ווייסטו וואס איך וויל דיר אנטראגן א געשעפט, דו נעם מיך און לאמיר גיין און איך העט גיין שנארן אז ס'איז נישטא וואס צו עסן צו די פארמערס און אונז העמיר זיך צוטיילן מיטן עסן.

פלוצלינג גיי מיר אריין אין א הויף, געט א קום ארויס אן עס עס מאן. ס'איז געווארן חושך וערפל, און ער אליין איז געווארן באמאכט, וואס מאכסטו היר? איך האב דען מאן געפונדן, איך ברענג אים צוריק אין לאגער. און אזוי זעמער צוריק געגאנגען, כ'האב עים'ן געגעבן זיין פארציע, און איך האב צוטיילט נעבעך פאר מיינע חברה די רעסט פון די פארציע, און דערנאך זענען מיר באפרייט געווארן. דעט וואס גאטס וואט איי העד דען. וואס דעט יור פירסט דיעל? דעט וואס נאט א דיעל. קודם צו לאמיך זיך פארשטעלן איך הייס דוד מאנדל איך קום פון א דארף וואס האט געהייסן מוזשאוי, מוזשאוי איז געווען געשטעלט צווישן בערעגסאז און צווישן סעלוש, בעסער געזאגט צווישן מונקאטש און חוסט, אין אונזער דארף האבן געוואוינט זיבעציג אידישע משפחות, אין מיין משפחה געווען איך האב געהאט זיבן ברידער און איין שוועסטער, אוואדע איך ברויך נישט צו זאגן וואס דארט איז געוועזן, דארט איז נישט געווען אז מ'האט געהאט וואסער צו וואס, משא כ איז גראדע געווען א שטראז ווי מ'איז אדורך געפארן, לייט איז געוועזן, ס'איז געווען בעזעצט פון ניינטין עיטין טו ניינטין טערטי עיט ביי די טשעכן, ניינטין טערטי עיט האט מען עס איבערגעגעבן די אונגארישע, מיט די טשעכן האט מען געלעבט ווי כסריהם, מען ברויך נישט זאגן, מיט די אונגארישע האט זיך אנגעהויבן אנטיסמיטישקייט מיט די נילאשעס מיט די גאנצע געשיכטע, וואס א נפקא מינה ס'איז נישט געוועזן גוט, איך האב געלערנט. און בן רבן רב אין בערעגסאז, און איך האב געלערנט אין אין אונגווער בן אונגווער רב, דעמאלטס אין פוילן זענען שוין אידן אנטלאפן זענען זיי געקומען אין ביי דער נאכט און אונז האמיר זיי געגעבן די אונזערע לעגעטימאציאנס קארטן ווייל אונז זעמיר געווען פון דארט אונז האט מען געכאפט האט מען אונז אהיים געפירט די זשענדעמערי נעקסט טאג זעמיר צוריק געקומען

היינט איז געווארן אוקריינע, איך בין גראדע געוועזן צוריק אין מוזשאוי מיט מיינע אייניקלעך, כ'האב אין ארדענונג געברענגט די בית החיים אביסל, און יעצט ווילן מיר בויען דארט אויכעט א געיט, א סטעריע, סאו עס איז דא א גאנצע אונטערנעמונגען וואס זיי גייען דאס טוען, דאס איז געוועזן וואו מיר געלעבט. מ'האמער געהאט וויין גערטנער, און מ'האט געהאט וויין, און מ'האט געהאנדלט מיט וויין, און אזוי. קארטאפל האט מען געהאט ווינטער וואס מ'האט געהאט פון זיך אליין אריינגעלייגט אין די ערד אריין אויף ווינטער, לעקוואר האט מען געמאכט פון די טשוועטשקן וואס מ'האט געהאט, איז געוועזן אזוי האט מען געלעבט, און מ'האט געבאקן יעדן דאנערשטאג אינדערפרי, מ'האט שוין געווארט אויף די לאנגוש'ס, נאך מיטן ברויט, אלעס איז געווען איינגעטיילט, ס'איז נישט געווען קיין סאך פלייש צו עסן, אבער ס'איז געווען א, ס'איז געווען א בית מדרש, ס'איז געווען א שול, בית מדרש איז געווען ספרד, ספרדישע, און שול זענען געוועזן אשכנזים. ס'האט גע, ס'איז געווען א שוחט, ס'איז געווען א דיין, איז געוועזן, און מ'האט געלערנט, ס'איז געוועזן חדרים אויך וואס מ'האט עפעס אזוי ווי מער געלערנט. אזוי געגאנגען דאס לעבן ביז ארום נײַנצן פֿערציק, נײַנצן צוויי און פֿערציק האט מען אנגעהויבן צוזאמען צו נעמען די וואס זענען נישט קיין בירגער, מען האט באצאלט געלטער צו קריגן א בירגער רעכט מיט א מאסן געשעפט, און אין נײַנצן פֿיר און פֿערציק פיהרעם אויף דער נאכט האט היטלער באזעצט בודאפעסט, וואס און ווען ווייסט מען נישט, שבת פאר שבת פאר פסח. פלוצלינג האבן מיר באמערקט ס'געקומען צוויי אידן פון פערעקסאז מיט א פיאקער געקומען אריין אין בית מדרש, מ'האט געוויינט רבותי, מ'האט אפגעהאפט צוויי גרויסע אידן, דאקטער קראוס שאנדור דענק איך ווי היינט, און נאך עפעס עימיצן, מען מוז האבן וויפיל געלט מען קען נאר צוזאמען שטעלן מוז מען האבן זיי אויסצולייזן, אבער ס'געווען לא יער ולא דובים, זונטאג אינדערפרי נאך פסח, איין אסעסמענט, צוויי זשענדארן און דער שרייבער פונעם דארף האט צוזאמענגענומען די אידן און געגאנגען אויף בערעגסאז, בערעגסאז מיינט דער געטא, פון דארט האט מען אוועקגעפירט, ברויך איך אייך שוין צו זאגן וואס איז געוועזן, פיניש. דעיס איז געווען די ריכטיגע מעשה, וואט עלס דו יו וואנט.

איך בין אַרײַנגעגאַנגען אױף קירכהײם, איך האָב זיך אױף דער גאַס אױסגעטאָן נאַקעט, נאַקעט, די לײַט זענען מיר געװען אינעם קערפּ און אַלעמען, אַ באָבע האָט מיך אַרײַנגענומען, האָט מיך אָפּגעשערט פֿון קאָפּ ביז פֿיס, האָט מיך אַרױפֿגענומען, געמאַכט אַ װאַנע, מיר געבן עפּעס אָנצוטאָן, און אַזױ האָט זיך אָנגעהױבן דאָס לעבן מײַנע ברידערס נעבעך. איך בין געגאַנגען, איך האָב אים אַרײַנגעלײגט אין שפּיטאָל אַרײַן, בין הײמגעקומען,

חברה זי מיין ברודער, איך בין געווארן א מעיאר אויף אין קירכהיים, איך האב צוטיילט לעבנסמיטל קארטן, איך האב זי פאר אידן געהאלפן מיט דאס שוין אסאך יאר, איך האב דא אפילו איינער דא אין א גרופ סייט האט מיר געברענגט א בריוו צו ווייזן מיר ווי איך האב אונטערגעשריבן. האב איך דאך געקענט געהאט פראטעקציע בין איך געפארן אין מיניסטעריום און כ'האב געקריגן א פערמישן איבערצופירן מיין ברודער פארוואס ווייל ווער ס'איז געשטארבן פון טיפוס דעם האט מען נישט געלאזט ארויסנעמען נישט געווען כ'האב געדינגען צוויי מענטשן מיט יוניפארמס מיט וויי יו נאו מיט ספעשל יוניפארם ספעשל קאר גראדע מענדל איז אויך געווען ביי די לוויה משה דוד פארקאש איז געוועזן און כ'האב אים איבערגעפירט אויף שטרויבינג שוין געוועזן דארט, כאב שוין די מצבים געווען דארט מיט מיין זון שוין צוויי מאל, ס'מאכט זיך ווי נאנט געקאמט סטראפינג צו ווילן אים נישט באגראבן, וואס ס'איז זיי ווילן פֿינף הונדערט דאלער, פויליש האבן איבער גענומען אפאר פויליש זענען געווארן דאס, ביסט משוגע וואס זאל איך, וואס זאל איך מאכן, כ'האב ווער זאל איך דערהערן פֿינף הונדערט דאלער.

וואס איז געווען די מעשה אז אויב מ'האט עס אריינגענומען אין שפיטאל דעמאלטס איז נישט געווען קיין פעניסילין און מ'האט ער עפעס אויפגעמאכט דעם וואונד איז ער געבליבן אונטערן מעסער מיין ברודער איז אריינגעפארן און ער איז צוריק געקומען האט מען אים געזען אין גארטן זיך האט נישט געקענט קומען זאגן פאר די מוטער שוין וואס און אז ער ליגט אין בערעקס אז.

דער דעטשורמענס פאר די וואל דעי הערע לאגער וועט דעי קעפט סאם עלטערע מענטשן סאם טשילדרען אין בערגן בעלזן ענד דען ווען אונגארן ווען דעי קעים אינט אונגארן דער וואס אלרעדי ניינטין פארטי פאר אין אמעס אריין טרי מאנטס לעידער ווער איי קאם פראם וואס ליבערעיטעד ווי וואד האב בין דער אין אוגעסט ווי וואד האב בין פרי די ראשן פאשט אלרעדי סאו דער וואס סאם אוו די עססעס דעט יו וואס עיבל טו ריטש